Yoo! Mede nkyea kɛseɛ ma obi biaa a ɔretie me ɛne Revelation foɔ nyinaa. Mpaninfoɔ buu bɛ bi sɛ okusie wɔ hɔ yi ɔmpie awia. Na sɛ ɔpie awia a na asɛm bi na ɛde ne nam. Mesrɛ Ghanafoɔ bebrebee, nneɛma a ɛkɔ so no mɛsrɛ sɛ nipa ma n'ani na hɔ, yɛn sesa yɛn adwene. Me deɛ da biaa obi a ɔnim biaa nim sɛ adwensakra ho asɛm na meka. Me life time nyinaa no me me message nyinaa yɛ salvation message. Yɛm eh, mo, mo, yɛ- yɛne a yɛsom nyankopɔn seesei a yɛwɔ mu no so nyame paa yɛyɛ sure sɛ yɛsom nyame deɛ yɛyɛ sure sɛ nyame ne yɛsom anaa yɛredi agorɔ yɛnti asɛm bi wɔ jeremia chapter 10 verse number 8 ɔsɛ na wɔn nyinaa yɛ mmoa ɛne nkwaseafoɔ ahonini nkyerɛkyerɛ ɛyɛ dua wɔde dwetɛ na abore ɛfiri tɛsɛ bi ba ne sika nso firi Yusfa, ɛyɛ odwumfoɔ ne sika dwumfoɔ nsa ano adwuma, bere tum ne ntoma a ɛbere dum na ɛfira wɔn. Wɔn nyinaa yɛ adwumfoɔ nsa ano adwuma, na Awurade ne nokorɛ Nyankopɔn no, Ɔne Onyankopɔn teasefoɔ daa Hene. N'abufuo nti, asase woso, na amanaman ntumi n'abufuo hyew. Tie! Nyame abufuo nti, asase nyinaa a ɛwɔ wiase nyinaa woso. Hwɛ abufuo baako pɛ a Nyame bu fu yi. Sɛ wahu, wo bo afu wo nua, wo bo afu wo nua bi, sɛ me no kasa ne obi yɛ a, kaw sɛ ɔnkasa ne ho da. Wɔyɛ nsuo koraa a wonto no akuraa na wonsa binom da. Obi akɔ mmɔkye no, obi da hɔ hunu, Yiw, Awurade, nnipa remmɔbɔ o. Obeduru fie a na ɔne obi rebɔ atwɛdeɛ. Ɛnnɛ, obi a ne ne yɛ aka biara no, sesa w'adwene. Tie no yie. Nnipa ho adwene bɔne na ɛwɔ nnipa tirim. Ɔsɔfoɔ koraa a na wakɔtua sika, sɔfo bi a Nyame ahyira no no, na wakɔma n'akoraa bi sika sopa no. Ɔsɔfoɔ koraa mpo a na wabɔ ɔno obi akɔhyehyɛ ho kɔgu n'anim ase. Ɛnnɛ, deɛ wɔrefiri o, deɛ wɔretua o, ne wura se wɔnnantɔ bio. Ɛyi, colonial values abɛgye wiase nyinaa abɔ so. Yɛse nkwa asɔre. Nti nnipa no a woma obi kɔguu n'anim ase no, ɛdeɛn na ɔnya firim? Asɔre a woyɛ a wose wo deɛ wiase yɛ wo dea no, enti wo nua no a wo maa yɛkɔguu n'anim ase sɛ yɛnsopa no sɛdeɛ ne din bɛsɛe na wo watumi ayɛ asɔre no, ɛnnɛ colonial values nti yɛse nkɔ asɔre bio. Se kɔkɔyɛ asɔre meɛ hwɛ. Wo nso a wokɔyɛɛ saa no, ɛnnɛ sɔfo no ɔnyɛ asɔre na ɔnya sika ama ɔdidi. Wahu nkwaseadeɛ a woayɛ? Wohu sɛ wo a wotie me no, wo ara wonim ho, wo nso wafɛre a wote hɔ sɛ wafɛre. Wokɔ so paa asɔfo ko ka nsɛm deɛ nnim asɔfo ɛnɛ nkora ne di yɛn asɔfo n'akyi no menim anoɔden wɔn sua ɛna menim honhom korɔ so a bɛhyɛ wɔn mu wɔn gyina hɔ so wɔn kasa paa bɛka sɛ yɛde totorobɛnto ahyɛ wɔn mena ase ɔkasa korɔ a wɔn mene ntasuo hwɛ asɔfo mi anina hɔ asɔfo yɛma yɛnina hɔ Corinthians chapter 5 verse 10 no, wɔse atwa sɛ yɛn nyina kɔpue Kristo atemmuo dwa no anim. Sɛdeɛ obiara yɛɛyɛ no, ne nnwuma bɛdi n'akyi. Tie no yie, Ecclesiastes chapter 12 verse 13, wɔse asɛm no awieeɛ, deɛ ɛteeɛ ne sɛ, soro Nyankopɔn na di ne mmara nhyɛm so, na nneyɛɛ nyinaa nya Nyame de de bɛba atemmuo mu, deɛ ahinta nyinaa so, papa o, bɔne o, Awurade de bɛba atemmuo. Yɛhyia se yɛ, yɛ preachi a, yɛnka salvation message. Na yɛnya a wobɛdi yie no, yɛnya nkɔmtoro no a asɔfoɔ binom hyɛ no, kwasia nkɔmhyɛ nkoa ne nneɛma tantantan because of sɛ ɛnti colonial values bɛba no, ɔsɔfoɔ biara nni Ghana, ɔsɔfoɔ biara nni wiase a wɔtumi hunu sɛ colonial values bɛba. Wahu sɛ wɔnim agu ase. Wo na ado nsa si wo bo, mene sɔfo panini, mene prɔfɛt a wiase biara nsii da. Mekasa a obiara yɛ din, wahu sika nti wode atɔ mpanimfoɔ. Ghanafoɔ mpanimfoɔ binom nso agye me nti, obi ɔsɔfo bi koraa wɔ sika a na ɔde atɔ wɔn. Nokorɛ wɔntumi nka nkyerɛ sɛ ɔsɔfo adeɛ a woyɛ yɛ na nyɛ. Ɔsɔfo koraa bɛtumi ama ne nkora akɔbo no yɔnko sɔfo. Ɔkɔ as ɔkɔ police station na ɔtua sika ne yɛgyaa no. Na me, me, me Frimpong, meyɛ nyamedwuma twenty good years ni. Woka me koraa memfii wo. Wodi m'atam koraa, mensɔ so koraa na ayɛ wo dɛ. Mensosɔ wo so koraa. Da bi a me ba baako ketewa so kɔka kyerɛ papa ɔbɛka kyerɛ so gyaa wɔ gyimi. Obi gyimi a, nsosɔ no so. Bible se mmua ɔkwasea wɔ n'agyimisɛm ho. Nti nneɛma a ofii sɛ bi wɔ nyansa na eduru mmerɛ bi a nnipa bi nsɛm nsosɔ so. Bible yɛbɛtoe, enie, ɛbɛduru mmerɛ bi mɛgya hɔ akɔ. Brɔda Moako, mekɔɔ ne hɔ mpaebɔ, Santase, 1990. Ɔni hɔ bio, wawu. Resurrection yɛkɔ, Mekio na ɛbɛtee Pentecost, Mekio wuiɛ no, Pentecost agu. Asɔfo bebree na awu kɔ, but asɔre da so te hɔ. Meka no koraa kyerɛ wo, Momma asɔfoɔ yɛ mfulu asɔre ma saa. Ɛyɛ hu sɛ asɔre ma wɔ gyidie wɔ asɔfoɔ mu hundred percent absolutely hundred percent. I'm happy about that sɛ asɔre ma wɔ gyidie wɔn because without God no you are nothing. Nti wɔ gyidie wɔ Nyankopɔn mu a ɛyɛ. Nanso baabi a ɛrekɔ no ɛforo kɔ to the send sɛ asɔfoɔ abɛyɛ nyame kyɛn Nyankopɔn no a yɛresom no no. Obi te asɔɔdam wɔ munukunu keteketeketeketeketekete. Wokɔ no ɔdi ne kunu atɛm paa. Wonka sɛ bɛrima kora ɔda ne so ne ne da no. Ɛnso ɔhu no sɔfo ano, hei papa, asomdue nka. Asomdue nka wapampa so ne wo tiri so. Gyeme so amen. Asomdue nka wapampa so ne wo tiri so. wommu wommu kunu wobu nsɔfo nkwaraa wɔn aba a wɔn som nyame a wɔn di akyi ano dendendene wohu baabi a wɔn tumi kasa firi didi didi atɛm tantantantan obi te asɔ obi kura bɛ nua aduane ama ne kunu di no wɔsi mekɔ asɔre na wɔgya ne kunu hɔ na wɔkɔ Obi kunu pɛ sɛ wɔne no da, wɔse mayɛ late, me Gyimii, wei saa nneɛma wei. Seesei asɔre no a nti wode ayɛ wo w'agyapadeɛ no a wo wose wohwɛ wo fie yie, wohwɛ wo mma, wohwɛ wo kunu no, seesei a me ne wo kasa yi, aban se the whole world ɛsɛ obiara nyɛ asɔre. Me ne wo kunu no nso anka mapam wo ma wokɔ. So wohu sɛ w'anim awu a wode gye hɔ. Meka nyina wohwɛ me, wose wei deɛ m'asɛm na papa yi ka yi. Sesa w'adwene. Aka kakraa bi na Yesu Kristo ma yɛn adu. Hɛ sɛ wotu kwan mu a, mesi nyansani na tu kwan. Nyansani na tu kwan. Sɛ wotu kwan mu a, wohu nneɛma ɛkɔ so wɔ wiase. Me na menkɔ aburukyiri no, mentaa ntu, me previously no, bɛyɛ 17 years a sɛ yɛ na mentu kwan no, na mehu nea obi obi ka me a, adɛn nti na woka me ho asɛm na ɛyɛ meya? Metu kwan na mehu sɛ sɛ ɛyɛ normal. Nti obi ka me ho asɛm na mete koraa no mɛyɛ ni. Mmorɔfo a wɔde social media baeɛ. Wɔn a wɔde YouTube ne Instagram ne Twitter ne deɛbɛn deɛbɛn Facebook baeɛ no, hwan na ɛhuu sɛ buroni bi abɛgyina Instagram anaasɛ Twitter anaasɛ Facebook anaa YouTube ɛdi ne president asɛmpɛn, ɛdi sɔfo bi atɛmpɛn? Wohu buroni bi wɔ hɔ, gye sɛ Afrikafoɔ a yɛnni ti. Africafo ayi nti obi tua ɔsen ayare na si ntimi nipa tuntum kɔ Italy kɔ hwɛ bra ha bɛhwɛ sɛ ntimi nipa tuntum a Ghana Ghana enuru ending of this month no nyame amoa yɛ ne ne yɛ ni colonia kora yɛ wɔ more than 500 because nipa ebegu Ghana wɔn sɛ wɔn ba nyina sɛ yɛ wɔn mma enti sɛ sɛ obi wɔ colonia virus ɔte kuro nim na busa ho sɛ esi anyɛ yi na alaba Aburokyire kura mpo yatom na wo Ghana hɔ nsesa wadwene hyɛ fie wo ne wo mma mmɔ mpaeɛ me maka akyerɛ me mma sɛ deɛ ɔbɛpie sɛ ebi a wɔkɔ adwuma anaa wɔkɔ baabi kora mɛpam no afiri hɔ because me ma nkɔfa problem na mɛto me so I tell you because yareɛ wei no asɔfoɔ wɔ Ghana yɛsi yɛnya five a sɛ seven asɔfoɔ nkɔ nkɔfrɛ wɔn na wɔn ntwa nhyia na yɛn mmɔ mpa yɛn mfa ma wɔn hɛ asɔre ma mo mma asɔfoɔ yɛn mfo lum o mo mma mo ani na hɔ me kasa kyerɛ mo teɛ ne yie me wɔ me nan ase na me yɛ adeɛ nyɛ na wɔn mpa gya asɔre no ɛma me nyegye mfa nkɔ brunsam gye mu trust me because yɛbɛbu wakonta ɛnhwɛ adom a nyame de dom me no so ɛnka sɛ papa no wɔde ne nsa ka me anoma ɛnya ayaresa nti nti sɛ wɔdi nkwasiasɛm koraa sɛ metena ne nan ase woyɛ saa wo a wosom woyɛ gyimifoɔ Gyimi so amen. Nokorɛ na meka kyerɛ wo no, woyɛ saa, woyɛ gyimifoɔ. Mma me nfulu ntra me nan ase, mma me nfa wo nkɔ bronsam gyem. Obi bɛtumi akɔka sɔfo bi ho asɛm de akyerɛ asɔreba bi. Asɔreba no de n'ani bɛto fam ahunu sɛ me me monitor papa yi, me monitor maame yi ahunu sɛ adeɛ a ɔreka no yɛ nokorɛ, ɔnka na ɔno nso asom na ɔde nam. Oo, yɛse papa no ayɛ sei, wagyae, yɛse maame no ayɛ sei, wagyae. Hwɛ gyimi. Kristoni yɛ saa. Wonnim Nyame asɛm nti. Bible se woka Matthew chapter 10 verse 46 a, wɔse onipa fiefoɔ bɛyɛ ne tamfo. Nipa fiefoɔ bɛyɛ ne tamfo. Nti wɔn a yɛne wɔn te asɔre dɛm hɔ na wɔn saa yɛ atamfo. Gyeme so amen. Nti nɛ mekasa kyerɛ sɛ Nyankopɔn akoa. Me Tumfo, menkasa nkyɛ bebrebe, deɛ mepɛ sɛ wo a wotie me nyinaa te. Bible se ɔpedu bɛtɔ bonkum na ɛbɛtɔ nifa, na oniwa nkutoo na ade bɛhwɛ na wahu ɔbɔnefoɔ akatua. Enti ɛsiane sɛ saa nneɛma no a ɛrekɔ so no nti no, yareɛ no a aba no nti no, ewiase nyinaa abɔ nyanya, ewiase nyinaa atwa agyaadwo. But meka kyerɛ wo sɛ, wɔn a wɔnim yɛn Nyankopɔn no, tie no yie. Jeremia chapter 17 verse 5 no, ɔka asɛm bi wɔ hɔ.

Na wapatu sɛdeɛ wasan no. Tie, bɔ saa mpaeɛ yi na Nyame hu wo mmɔbɔ, sa wo yareɛ, na sesa w'adwene, gya nneɛma tantantantantantan na ɛkɔ, nneɛma ɛkɔ so wɔ asɔre dan mu nyɛ. Nneɛma ɛkɔ so tantantan, ɔbaa koraa na ɔkɔ asɔre a, watete pɔns tantantan na ɔde atwi n'anim. ɔhyɛ atadeɛ tiatiatiatiatia bi ɔtena so koraa na na moaso nyina tetɛ ɔno ɔde handkerchief kata kuraseni baa gye me so amen ɔbaa koraa na ɛkɔ asɔre dan mu a ɔhyɛ ntateɛ nsateɛ bi na ne nofo apepe ho na wohwɛ n'akyi n'akyi korɔ n'akyi tantantan bi a ɔsɛ yi na wɔam ɔsan de kɔ akɔkyerɛ asɔre no ɔbɛbɔ afɔdeɛ na sɔfo agye no ɔhyira no nyame nhyira wo apu bonsam na ɛbɛhyira wo Ɛnnɛ kɔ Italy, Rome, yɛwɔ asɔre bi wɔ hɔ, yɛfrɛ no Church of Satan. Wonim nneɛma a ɛkɔ so wɔ wiase? Abufuhyew paa na Nyankopɔn de aba wiase no. Rome ha yi a, Church of Satan. Because yɛwɔ Church of Christ a ɛyɛ Yesu dea. Yɛwɔ Church of Satan, bonsam n'asɔre na ɛkɔ so wɔ kurodeɛ mu ha nnɛ. Ɛnsesa w'adwene na tena hɔ na yɛ deɛ w'ankasa wopɛ. M'ani abere because nneɛma a eyiyi kyerɛ me na me me program a meyɛɛ sɛ meyɛ no, nneɛma a eyiyi kyerɛ me no, ano ɔdene. Menkɔ baabiara nkɔyɛ program o. Ɛda mu me fie ha yi ara na me ara meyɛ me program kakra. Menkɔ baabiara sɛ mekɔyɛ asɔre. Tie no yie, Me fie ha yi ara na matu me ho asi hɔ sɛ me ara mereyɛ program ketewa bi na mahwɛ adeɛ a ɛrekɔ so wɔ wiase. Na nneɛma a ɛrebɛba no, deɛ yɛahu yɛ sua. Meba ha hwan na ɛbɛtumi afrɛ me aka sɛ maba no? Me wofrɛ me koraa mennya time because mayɛ busy to the sense sɛ baabi a m'adwene da seesei no, ɛnyɛ bi ne saa nneɛma no koraa. Deɛ meka kyerɛ wo a wotie me no, sesa aka ketewa bi na deɛ ɔbɛba no reba. Wei a yɛahu yi yɛ ketewa, but Awurade de akɛseɛ akɛseɛ reba. Metu fo sɛ Kristoni, metu fo sɛ Nyame akoa, ɛnnɛ wo a wobɛsa wobɛsa wo nsa bɛka saa video yi, hyɛn ma wo nua na ɔnsesa n'adwene, ɔmfiri n'akwammɔne ho, ɔnnu ne ho. Mebɔ mpaeɛ sɛ Awurade Nyankopɔn, obi a ɔbɛbɔ video yi bɛtie, sɛ ɔwɔ gyidie wɔ Yesu Kristo mu a, ɛberɛ a video yi bɛsi no, sɛ Coroniavirus no bi koraa yɛ no a, Awurade Nyankopɔn nyi mfiri ne so. Obi biara a ɔbɛtie Awurade mmɔ ɔne ne mma ho ban. Fa asɛm no na fa yɛ adwuma. Sɛ ɔbɛfa a, Nyame ɔnhyira wo, ɔnnom wo, ɔnka wo ho, ɔnhyɛ wo animuonyam, ɔmfa ne ne basa kɛseɛ no nto wo so, ɔyɛ akokɔ baatan, ɔmfa mmutu wo so. Bɔne biara a woayɛ biara, ɛnnɛ ka sɛ, Awurade Yesu, Mefa wo sɛ me kra ne m'agyenkwa, me ne wo bɛnante me nkwa nna nyinaa, enti Awurade fa me bɔne kyɛ me na boa me. Sɛ wotumi ka saa asɛm woi a, Awurade de wo mfomsoɔ akyɛ wo. Ɛnnɛ, wo dane to Awurade, wagye wo. Nyame ɔnhyira wo, ɔnom wo, ɔnka wo ho wɔ Yesu din mu. Amen.